Gitjek men yzymdan. Gitse gümüň çek düşündüň dämi? Ejeňe göýnek düşündüňmi? Yzymdan bara oturma. Näme bolýar size? Wah, Ädem jan. Ahyry gyzyňyz ýüzüme basdy. Nämäni? Ýöne işlemän ýatyň diýýä. Erkeklik duýgyma degdi, namysyma degdi. Mende-de namys bar, duýgy bar. Gitse gümüň çeksin näý? Gyzym, aýal güýewiň näme ýamanlyk etdi, näme etdi saňa?

Gyzym, siz ýaly gaýdyşýanlar üçin näçe çagalar ýetim galýar düşüneňokmy? Gyzylym barypdyr getir gyzylymy ber. Wah oglum jan, satsaňam gitdi altyn aýbolda sat şol gymmat alýa. Ökünip ýörme soň. Bom oglum. Bolýa kakam sag bol. Şu gyzyly satamdan soň saňada kömek ederin. Görýäňmi meň nähili gowy giýewim bar. Gidip barýarkada ýagşylyk edýär. Näli gawuya goý, näli gawuya. 200 garry. 10 gezek girip çykdym, bir gezek otur diýmediň ha. Oğlum gal önüne otur gitmedi gal. Tamam galjak men näme gitmäne yerim bar men. Öýden gaýdymda maňa baran ýerim bilen kime durmuşa çykdyň? Uy. Kime ýaňky Alsaň şo baran ýeriň bilen bol diýdiler. Nirä gideýin men? Munça mebel zat etdirdim öýe. Eý, bollun şu gyzylam alanyma görä bara gitjekdi, satjak. Iň gymmat Altynay gold alýandyr, şoňa sat. Altynay gold alýan bolsa satjak. Ýöne öýde bara men-ä otyn. Meň gapdalymda bylam otyr. Onam bylam otyr-ä, o uruş döreýär. Iş aşjak. Degme git sil işlesin özüm öýde oturaýyn. Ýöne öýdeki uruşýar gitýäň indi mundan beýläk iş açýan açyp beren işleýäň pul gazanyp git. Ussat maňa bir zat aýtjak. Kim beýdirýär, kim gynandyrýar. Garaş gaç bir diňji bilen. Aýtda ýetim diýip alardyň. Garaş sen beýtsene. Garaş. Şkol ça. Soň çagyrar Aýt. Şkol. Aýtdaý. What the boy? Adam ýaly aýtdym-ow skora çagyr diýip. Gaýdan seň üçin öldim-a. Samsyg-ow skora çagyr diýdim-ow. Seň üçin öldim aýdaga näme bolan bolsa. Gyzyl lan satdym gynan indi. Nirä? Gynanma ýöne. Beterem gymmat satdym Altynaý Gold gymmat alýan eken şoňa satdym.

Alo, bu näle? Oğlum özüm sen haçandan beri dost. İslam bilen mi? Ha, o. 15 ýyl boldy we ýa biz jig dogan ýalak bolduk. Ahmet! Sen maňa kim ötýäň ha? Maňa öýdäkiler kän aýtsaň ynanma diýip. Men ýalňyşlyk etdim saňa ynanyp. O, oň söýgülisi-dä, meň söýgülim. O ne pyrçom?

E, birinji gezek şunyar şans duşy bolýada ýo. Indi amjanda gyzyllaryny görmedim, altyna ortada gyzylyň bahasy galdy. Söýüşen bolýan, gitýän gyzyllaryny satýan, soň arkaýyn hezil edibermeli o pul. Ýaşajak bolýanda. O pul känne gyzylam uçdy. Altyna ortada eger sen gyzyllaň. Bolmaýar. Eger sizem gyzyllaňyzy satjak bolsaňyz Altyn Awotdan habarlaşyp bilersiňiz. Baha şu wagt togsan, togsan bäş dollara bardy. Proba görä bahalar üýtgip goýandyr. Bahalar günde galyp Diňe durandyr. Aşgabatda däl, West Türkmenistanda iň gymmat alýan ýer, ýeke-täk ýer Altyn Awot. Habarlaşyp bilersiňiz. Sag boluň! Sag boluň! Ezizim. Maňa seret. Men täze köýnek aldym. Ýöne bir hili men bet gelşik görkezýämaý? Ýok. Çyndanam. Sen bet gelşik görkezýän köýnek däl-ä. Şular ýaly ýere gelýäňem gadymky dessanlar, hak aşyklar ýadyňa düşýär-aý. Bilýäňmi? Mejnun Leýli üçin gurban bolupdyr. Garyp Şasenem üçin gurban bolupdyr. Şolaryň bir-birini söýşýär. Senem meni söýýäňmi? Hum, söýýän. Onda sen pikir et. Meň eger bir elim ýok bolsa, şonda-da söýerdiňmi? Hawa, söýerdim. Eger-de bir aýagym ýok bolsa. Söýerdim. Oý, onda bir gulagym ýok bolsa. Aý, ýüregi düşdi-oý, nätdi-oý? Kelläň ýogam bolsa söýüp ýörün ana. No, no, no, no. Agam kömek et. Näme boldy? Bur topar zala gatnaşyp gelen oglany urjak bolýarmy? Ýanan elinden alyp gel otur. Aý, ýok inim, aýryla gör, öňem maşgalam kim ekletjegini bilmän ýörün. Ýok, ýok, agam kömek et ine. Şolarmy?

Öý goňşy näme boldu saglyk öý öý wah wah wah näme boldu aýalyň urdum näme boldu awariýa boldy ha awariýa boldy maşynyň abat men boldum awariýa nädip Ýaňy maşyn sürüp gidip otyrdyma ýol bilen. Hawa, bir maşyn göni meniň üstüme tarap turup gelýär ýaly. Hiç ýeregem aýlananok. Onsoň näme etjegimi bilmän, maşyny şo taýda öçürip, özüm ýoluň o tarapyna gaçdym-a. Onsoň görsem, olam o tarapyndan gelip otyr eken-a, alyp geçdi-ä.

Näme boldy? Eý, dur. Şu tak geçen. Goýam muny. Şu tak. Ha, wo, wo. Ýok, baram indi sen git agam.

Başsymy? Aýalyňyz bir saz gural bolsady eger, haýsy saz gural bolardy? Gyjak. Gyjak. Hmm. Näme üçin? Gyjagyň owadan owazy bolan üçin gerek? Ýok, kän ýygyldaýar. Ay kursdan şov olacak ay diye. Aytmasana. Ondan öğreniň sen. Yok. Goý, näçinji ýylyň sen, näçe ýaşyňda şu? Otuz bäş. Şu ýaşyňa çenli öýlenmän näme işlediň, ýeke ölmekden gorkyňokmy? Nä öýlenenler üýşüp ölýärmi? Aý, dogtor jan. Hawa, näme problemaňyz bar? Waý, böwregim agyrýar. Böwregiňiz? Wahaý, barlag alalyň. Nememi zyýan ellikler edýäňizmi? Awa, ýöne peýda edenok. Agyz, meň ýerimde oturjakmy? Waý, sag boluň, doňaşma bolnisadan gelýädim-de, zordan urdum, hawa, oturaýyn. Hä, boldy, Näzir, on minutda klasdaşym gelýär, men gideýin onsoň otura. Ezizim, sen meni nähili söýýäň-aý? Janym, Seni ölýän. Jana saňa. Ezizim, şu gezek men süräýin-ä maşyny. Eýýäm şu wagt ölelimi? Men ondan-ow gaty görme diýdim, oň bolşan ýaly diýdim, üýtgäne ogşa diýdim. Höý! Näme diňläň ogaý? Hasaplap otyr men. Näme hasaplaýaň? Men on iki ýaşymdan ýa pul ýygnap ýörün. Aha. Söýgülim bolsa, şoň bile bileje kinoteatra giderin diýip. Onnoň? Ene bir iki ýyldan söýgüli tapmasam kinoteatr satyn alsam bolýa. Jigim taksi sozan hezil-ow. Awa kellagyryň ýok. O işe gijä galdyň diýen ýok, keýeýän ýok, aýlyk günlük garaşyň ýok, başlygyň ýok, iň esasy zadam komanda berýän ýok. Şundan çepe sür. Ooo. Ezizim, muňa seretsene, Anjelina Joli bar-a, ýene ýüzüne botoks etdiräýipdir, waý, ýigrenji. Şu gyzlarda kelle ýog-a, ezizim, owadanlyk diýip nädip ýörler. Wapşet, ezizim, sen owadan aýallary gowy görýäňmi ýa akylly aýallary? Men şolaryň ikisindenem gowy göremok, ezizim, men seni gowy görýän. Sen.

Hawa janym gaty. Çyndanam jany telewizordaky çaba gerek. Oý ezizim näme edýäň käşgä senem şu telewizorda aýdym aýtsadyň. Jana şunuň ýaly gowymy. Ýok indi telewizory öçürip bolýada bilýäňmi.